Mosinhu, ami N fla nhos ma mi abensuadu, nhos ka kridita. Ami N ben, N ba nha Santana N fla pa un simana pa txoma N oia. Nha Santana mostra-m ma el me, el ta kunpri se direitu. Txuba dja txobe, txon dja n oia. N ten ninguém di na monde Mozinho Sta alguém malandro Dinto cabo verde Primeiro ta conti ta começa na nha família Tchuba ya tchobi Oto ya camba praia Oto ya camba engenho Oto ya camba pa pa undi N ka sa nem pa undi ki bai Ago Sta pes é malandro Trabalha ka kre Ago Tambe tambe Fado alguém E ke ki nhu faze? Nhu ta ba. Mininu dja pirdi, ta kiriadu ti da omi, so da omi, ba praia, ba somada, ta pirdi pamodi e kel la ki é se vida.

Makau verde matia malandro, matini malandro e kes mininu ki sa ta labanta ki dona ki kiri ali, kes mininu ta kiri aki dja na ora ki dona ta meste ajuda es ta ba pa praia, praia bon kori bai, filha unda ta bai? Unda ta bai? Unda e sta? La ki eu, eu konxe kaminhu. Ba baxi ben. Si bu oia pelada, bu da ku pé na kabésa, bu mata nen ku mikan. Ami N sta li nha fora, N siñi txuba ya txuba, ami nha bai abensuadu. N tene nhas fijus na mon del. Mininu, kel ki dóna kida, nunhun ka ta juda dóna ki meste. Nhos oja kasa di nha mai li. Kili nga ta fa sugundu andar. Asi mininus ka ta briga kasa dja ki N mori. Maria ben ku planta na monda. Xe, ami nga ta djobe algen la praia pa N para na monda pamodi dintu matu li ka ten algen di monda.

Pá ta munda mão só pá ia começa sai começa liá chuva ta chove Abo abo frente de casa nem sim que daqui na maneira que dia que tem num paia paia em cima diabo eu gosto nem sim onde que chuva chove paia está com medo de cumprir ela também

Xie xie djou genti na monda eh Nhozinho genti non nos ta genti sta na monda Sô ki mi dia viajen ka ben ku bota Pur si n ka sa ta munda inxada ka ten Nho zo eh kele eh kele nha fidjus ku nha mai na monda Txeu di maleta ka ta munda N sa ta meste algen di monda pa n paga nos kontu Ô zinho, nhos oi li. Nhos oi un fla-nu lugar di un vinu, senpri un vinu. Nhos oi kusa li. Oi li ke, oi li. Simana pasadu N ka tinha ninhun pé di pai. Ontonti, ontonti N sai, N ba pasa la ku nha irma, kantu N dja, N atxa frenti di kasa li xeiu di pai. Má ami, nhu nu fita gó. Ami N ka sabe pamodi. Irmons, i nos téra gosi, si txuba ta txube manenti, nu ta kume, nu ta bebe. Nhos odja ki minda li, ki minda ki ten más di vinti nétu, má oxi sô un. Kel, kel di meu la ka di kónta, kel la é sô rapazinhu ki sta di tras, kel la ka ta faze. Djobe kel, djobe kel rapazinhu la di baxu ki é, ki é más pikinoti li, más trabadjador ki kel li. Krê, irmonzinhu, nho ki sta li, nho ki ta fla, nho, nho li, kel dô mininu fémia la, kel dô kuatu, ku kadiera pa riba, ki ta, ta mundadu kadiera pa baxu. Poi ku tume men, ke do ki ta inti ku nha mai la, e nha fia, nha zoia. Nhos ki sta li, kel la ki dibata nha mai, kel di di ke do la e nha fia, e mininu. Ke do la N ta da-s tilifoni. Ago, tilifoni e sta imexe ne, ke sta oja kusa diferenti ku ki nen bu ka sta kuzê ke ta djobe. Ma e inxa, porsa bira ku inxada na txon, nha ka ten. Nhos atxa ma N debe da tilifoni? So N da tilifoni, N pode manda baril di netu ya. Kel e sertu. Undi ke el sta, bu ta atxa na pasinhu ses tras. Mas ma onde ka sabe, amigo é pa N kria fidju, pa N kria netu, kel li ka ta da. Nhos nhos nhos nhos é mamu nde doi. Midju midju ta nase, ta nase ku ta ba mi paia ta njo so paia ma kistali. Mi mi amigo ka ta bini ku tilifoni ma son da tilifoni gosi mi sin, novi mes é netu pa ma bo gosi mi sin tudu kusa é tilifoni, é internet. Nhos odja, di la e ka ta sai. Ki mi nta, ki mi nta bo la nada ka tene. Ô mai, dexa ponba kume, abo kre kume bo sô. Osi, nhos odja la, di la e ka ta sai. La es ta sta la ti manxe, e ka ta sai di la. Djor, nhos odja kel dôs rapazinhu, kel dôs la baxu la, e nha, e nha rapazinhu más pikinoti ku nha sugundu feme. Es dôs dja koba tudu kes kola nsin, menu ki mei ora. Kel otu dôs más grandi li nsin. Kela é sen fria kalera ka ta da pa xinta Malandru ki ka ta da pa sta Awa ami ami é ka malandru so dja sai sen mai Ami goi ka malandru Mozinhu meste algen pa N paga dos kunta N pui na monta ka tinha zóia Pai é totxada Mozinhu Zóia dja mandeba mininu fémia tilifoni ki sta ku 13 anu Oia undi es sta la. Yo la yo, el a mandar telefone. Kiki te kabelu? Son, sen pai, el a nha filha. Yo na te mandei da telefone. Son da telefone, nho pode seta. E kira filho, kira neto. E é tudo neto também. Mocinha, no- nós que está na Europa nunca terá que esse. Nho- nho sou eu. Bom dia. Mocinha, mim cá, eu- esse ano nunca incubota. Que mim tá sai de lá, mulher, lá na área que tem, lá que tem pai, bem, na briga riba. Sepe te ben modi jolin Bon ami nga ta ba praia djobi genti di praia pa ben da grogu karni sagadu ku fishon kinha ki kre monda li matu ki undi ki sta pa ben mundan pa ben munda li nta paga dus kontu mi ne so di ke jetu ami nka ben pobri no. Ta bai los kuntu pa mundu Nha ami txeru maleta mi ka ta muda Mi ka ta bu kalgen pa N paga Mu ten sonha nha rostu li go Nhos atxa nha kuda pa siñu kabelu La kosta ta kanta oxi la praia Pa mi N moia ka txuba sta mi moia Nhos oja kel mininu ki sta la baxu la Kel la nha rapasinhu Kel rapasinhu la ki N tene la txara la txara la txara laxa Un rapazinhu piki ma piki na otu mai ma Trabadjeru ki duru Pa nda minu tilifoni pa e pari. Ma, kimi n tava ku sosana foi lansin muje. Awa lansin, abo, abo la, la sima ku sta ku duenti lansin, di ves nkuantu ta munda. E pundaba li, Di ki ta pai? Di ki ta pai? Na ve di munda, di ta, di ta fala si, ta fala, e aña di ki jetu famozu, mamai ku pai ya tuma txada. Ma si kre fladu pai ya tuma txada, pai ya na lua ki sta. Pai ya sta karu ku un, Zé Milindo bende un kal di pai ya vinti kontu. Nton, pai ya sta karu.

Ei ti oji ka kasi pai gosi ta kasi pai kel otu sta la praia internadu la praia detadu ago dia ki e dadu pa fatada pa modi ei praia ki kria ei. Mi nta fla di sim si ka e ka kontenti ma ku mininu ja txia tempu nos inha zoia nkusa e djoso e mi nta fla di na nha familia mi nka sa ta konta minti yo fidju Dona ta kira fidju, ta kira netu, ti da argen. Abo ta sta na mundu, ta kore trankilu. Dja da argen ki podi djuda, ka ta djuda. Yons oja tenpu da zagu, es sta la praia ku boka sima sima kes katxoron. Kuse ki es sta na la praia? Yo i Aniki sta li ta trabadja. I Aniki anda dinheru pa e fase karta. Kel otu la di, ti la N atraia di, N atraia un tilifoni. Kel otu la nha fidju. Kel otu, kel otu si N atxa toma un kaminsa di mel, N ta ben di la, N ta ben ta toma. Ki minda ki krias ti da arian, oji e ka da arian. Otu ki nen ka ba kasi ki pai ti oji nen ka sa ti ten pai. E fla e kasi pai pa la ka ten lugar. La ka ten lugar. Ami N ta ten nha fidju propi, nha fidju ta sta ki minda ki kiria si bu ka ta ba Europa nunka ku ta bai. Un rapazinhu ka skola ka nada la praia. Liandru la praia xintadu, Antoni la praia xintadu. Dintu kasa porta fitxadu ni kasa ko kasa kenti sima sta la. Ami nta kre pa tagi pui na kaminhu pa pa pa mi proki ta pu tagi pui na kaminhu pali un ba faka la pa pui kusa e ba bai e praia ki kria. Mi an sabe ka ta kontenti ma mi ka ta fla so di algin ta fla ku di mi kutu ki mi nta nin singu o seta mes ti mininu ke ki kiria. Kiria da di pikinoti bin si kiria ki pu na skola la praia detadu dintu kasa. Ka ta ben djuda, ka ta ben, ka ta ben djuda ki mi N ta pamodi i kel algen ki djuda-u, kel la nu ka ta djuda-u. Mi N ta fla si, fika kontenti, mi ningen ka ta da-m nada. Má kulpadu tanbê é moi tanbê, pamodi mi ka sta, ka sta na trabadju, ka sta na skóla. I kuzê? I prende fuma, ku prende bebe, ku prende furta. I kuzê? La praia kuzê ki nu ta ben faze? Mininu ki kria di ntu fóra li nsin, ku kria ki dóna ki kria-u di ntu fóra li nsin, ô di li tudu si ku el ten un kusa, ô ta ten un kusa. Ya txê, ya tinha ténpu di trabadja la Praia di Etadu. Bu ta bai ta txê dentu, dentu ka sa, na tilifoni ku na, ku na, ku na, ku na, ami si n'ten nha fidju propi, ki nha mai ki kiria, ki dja da omi, n'ta krê pa n'atxê la Praia n'ta mostra-i si Praia ki kiria, n'ta da-i bafatara ki ta pensa diabu kamba na-i. Ki li é fai ta ruspê, fai ta ruspê. Tuma tanbê pai ku mai nu nhunka ta fla na. E ta dexa la. A ki entra na mau kaminhu, ki entra na mau kaminhu, ki entra na mau kaminhu ki kumesa ta ta fase kusa mariadu, nho ta fla, nho djudan, nho djudan ku el. Kada ken da si pé i treme si kadera. So mi, so mi djuda, N da kónta, ben ku mi, mi ben kunpra pingarda, N kóre ku el sima pelada.

Ti la, sta la Praia Kapiton detadu, ta kumi, ta bebe. I e, i, i e, kel otu, Braiane, i a ka si bai ki ka ba ti oxi. Liandru, i a ba deta la praia. Pamodi Monda sa ta mata-s. Nhu bai. Tudu N ta paga-l skundu pa Monda, pa Monda N ta da dinheru. Ke ki ka Monda sobian, N ta sobi N ta oka dianti.

Pa mi é imigranti mosinho. Ami nta paga nta poi na munda. É pa munda, é pa munda, é pa munda mosinho. Ami nga ta paga argen kenha ki sta na bera ma mosinho. Si tudu argen gosta di trabalha sima gosta di tilifoni li.

Modi nhos oiê modi ki ta koba di besta li ti lavatori e inda kel li ta li kel otu ke podi koba di buru ta la ingenhu ta kobi mangi mamai abo tambe kuse ki bu sta na el ansin ku ka ta sa di la la e tera fina abo kel la sa imunda abo kel la sa imunda un bes

Mosinhus olhou, N ta da grasas a Deus di kel, di kel mudjer la di baxu ki ta ten nha, nha rapazinhu. Ana, Mo é ki rapazinhu la? Ui, ki trabadjador pa. Yo, txua staba kel óra, N fla-l pa el sai di txua. El fla, Nau, mi ka sai txua, mi sa ta, mi, el ta trabadja propi. Sénpri dja fla-l ma el ta trabadja, el ta trabadja propi. El anda sédu dja na na strada, li el ta trabadja. Má el sai si pai. Nau, ami, ami nha pé sin, ma sta li. Yo, mo ki N tene pé li. Yo,

Mo mininu, mozinho é tristi gó, ta konta-u nha verdadi gó, é tristi gó, pamodi anos nunka ki nu ta tene, ki nu ta tene nos fidju, ki nu a ben ta, nu ta sai, nu ta ba pa ilha, nu ta kóre trás di ómi, nu ta kóre pa li, pa la, pa li, pa la, nu ka ta sai modi ki, ki no mai ta toma kónta di nos fidju ti ki ta da algen oxi, bo ta intende? Mésmu a ki da, kumesa da, a ki kumesa da algen, ku teu i a mininus ka ta kre djuda, nos ki é mai ku pai ki nu ta seta, bo ta, bo ta fla-s nau. Mininu kre bai, ma si mininu kre bai, ma fla kel mininu su ka da el kumida mo ke ta fasi, abo kel ar bo bu ta traz, bu traz so di kapiton so bu ta larga algen ta tuma konta, bu ta da kumida bo, mosinhu e tristi, e tristi ki bu ta, bu ta, bu ta tene es fidju, bu ta tene bu fidju, bu ta kati kati ku el di dentu bariga ti. Mo hoje nga, abo, abo hoje nga ta visita, nga ta visita nha irmon, mas nga ta, pamodi di idadi ki N ben, ka txeu tenpu di bai pa so pa li, pa li, nga ta visita la Kanselu, su kre N bai, nga ta bai visita nha, dja N visita, ma N ka bai kasa di sima inda, se kela si pa algin ka intendi mariadu, mo si mininu, abo si nhos ta di, mo mai ta pariu, ta kati kati ku bo di ntubadoa ku pai mufinu ka ta dau nada aves, mo ten munti pai ka ta da fiu nada. e, e aves nu ta kriadu trankilu aki nu kumesa ten 16, 17 anu ki nu pode djuda faze un kusa nu ta sai la nu ta konxe nos pai la nu ta konxe familia di nos mai e praia ki é di kela musi n staba pa ka n staba pa la pa oxi ken ki sta pa la ki kre konxe-m ka ten prubléma staba nos ki é famozu sô é moi. Mininus ka ta djuda, ka ta djuda nada. Ami ke ki djuda? Ami ke ki ta djuda nha mai? Tudu N ta djuda. Tudu nha subrinhus ke ki djuda? Tudu N da dinheru pa fase karta ku nus. Ke ki ka djuda? Tudu nunka mi sa N ka ta da, nunka ai sa N ka ta da. Sikrê ka misti un. Ma ami N ta fla di nha família, sikrê ka kontenti nada ka ten. I N ta da grasas a Deus sta Yaniki li, Yaniki ki mi N ta ki kiria sta i Lezi ka mi ta kiria mai di trai sta li. Ma ki ki mi nta kiri é Yaniki ku Liandru ku ku Bragiani kuazi so Yaniki ki sta li kel otu tudu dja ba praia otu dja ba injenhu dja ba pa li gosi tudu otu ta duensi kada un i di si manera ma prontu nta djobe algen ta paga a ki miu ten so miu ten nton leben Kau Verdi ami nka sa kusé ki Liandru sa sa ta fasi la praia ti nan ka intendi un rapasinhu di 16 anu la 16 anu o 15 anu la praia Djo, nha, nhos odja nha rapasinhu ki sta ku ku dés anu, nhos odja la Rubi, la Rosu, nhos odja orgulhu di un omi, la baxu ta simi la ma, Liandru sta la Praia, nhos sabe undi ki el sta? Dintu kasa, na tilivizon, la Txera Grandi, la undi ki ten midjor tagi di mundu, la ki ten. Dintu kasa, frenti tilivizon, ku tilifoni na mô, nada ka sta ben. Kel otu sta la pa injenhu, ki Djo ki ka bai injenhu fla-l. Gosi sta ku un xtef poi gosi sta ku un tru ma mi ka nada ku mi kili nga ta fla su ponho zoia mi ka so na familia di algin ki ten malandru no ma di mi ten tanbe di mi ten ta fla si kre kontenti di nada ka ten mi nka sa da nada mi ku se nka sa nka ta ben fla di algin ki mintiri na rasa ta mi mi nzoi lugar alin si mi ta para algin ta munda es ta munda no ta no ta das grogu klau ata un grogu la ya ni ki da klau un grogu toma la. E bo kabelu matosa. Era nha filha mô si. Tilifoni es ta pia ki ka ta kai pa kebra. Ma inxada forsa e ka ten. Abo unda ta bai kriatura? Mozinho. Es tenpu la es ta kóre tudu, má bês mai ka ta gosta ma bu ten ki ta fla-l pamodi ten monti kuza. Bon, fidju é fidju. Txeu óras ki mininu sta krê faze un kuza, ka bu dexa-l faze nau. Asériu, txeu óras ki mininu ta faze mal, mininu a ki toma, a ki toma ridi pa ponta. É bo ki ten fika kulpadu si bu ta faze sin. Sabia? Sô di pa tras, mininu ki ka kiri na praia, mininu a ki di déntu kes ténpu li, na kes ténpu li é ténpu ku ta pâria, é ténpu ku ta kumesa intra na mau kaminhu, é ténpu ki li ku ta da ómi tanbê. É li ki bu ta da, li ki bu ta da omi. Na kes, é na, é na ténpu ki bu ta ten di 15 anu pa frenti, di, ku ten di 15 anu pa frenti, é la ki bu ta tene sangi ki ta ferveba na korpu, é la ki bu ta kumesa pega na bebe, é la ki bu ta kumesa pega na mexe na kuza mariadu, é la ki bu ta kumesa pensa ku otu algen, é la tanbe ki bu ta kumesa da omi. Nhos sta ta ntende? É la ki bu ta kumesa da omi. Ago, si bu dexa kusa ama skapa. Pamodi, mosinhu, djunta dinheru é konplikadu, mas pa dinheru sai, é na un dia bu pode gasta dinheru ku bu ta ganha un anu interu. Nhos sabe kila? Nhos intende kuzê ki N fla nhos? Tudu algen ki ta isi fidju, ku tene bu fidju, N-a ki ta tene dizaseti anu, dizaseis anu pa frenti, di duzi bai, é la ku ten ki ta poi mininu kóda seku. Pamodi, si bu dexa, bon, N-a ta odja un monti mininus, mosinhu, di trezi anu pa frenti, tudu ku kopu na mô, ku faka na pré. Bu ta pensa es ta trabadja na matador? N ta fla di dentu matu li propi. Bu ta dja mininus tudu ku kopu na mo, ka bu ta kre teni namorada, ka bu ta kre teni menbra. Ago imajina un kusa go, abo abo ta manxi, bebi, briga, fuma y abo ki vida ki bu atxa ma bu ta ten un futuru? Ki mudjer ki ta kre aranja ku bo? E por isu ki N ta fla, pa ken mun ta ben sa. Praia é sai, ma é prigu tanbe. Kes mininu ki ka ta da ku nen ku familia ku dona, imajina el ate ma ta da ku praia. Purke praia, praia é un kau ku bu ta sai di kaminhu, mosinha, praia é sima kaminhu fora. So djobe pa ladu bu kai la ku mo. Nhos sa ta intende? Praia é sima maldita baxu brasu, ka ta da pa fitxa. Po bai, po te kabesa. Bu ta obi monti algen, bu dexa monti algen bin ta fla otu dja da omi, kel ki pui pa kabesa tudu sa lap somada ku se. Táksi ta tora kaiéta. Kel ki ka ten kabésa sta xintadu ta kóre bu trás trá di bebida sima ki bebida é katxupa. Ago N ta fla tudu mai ki ten se fidju, Ka nhos dizeja pa nhos fidju sta sima di nos un munti, nhos dizeja pa nos fidju sta midjór ki nos. Pamodi mininus, Avia un ki ta fla, Nau, li fóra, mininu, si li fóra ki ki é kiriadu, ti ki da pintigu é ki da na kadera. Gósi di nsinja dja ta toma txada pa pónta, pamodi mininu krê faze kuza ki el krê. Má si mininu timenti el ka ten 18 anu, el ta sta na bu poder. Si bo bu dexa-l toma-u poder, si mi N ten nha fidju, pa N fla nhos un kuza, mose, N ta fla nhos un kuza, ami N ten nha fidju, Ki si ma sta li. Si kre mi imigranti dja N ben. Mininu, nu ta sabe ngana mininu. Mi si kre, ami si kre N sta li Kau Verdi, N ta mora la praia. N ten nha fidju, nha fidju sta li ku nha mai, li, li ta trabadja ku nha mai. Nhos atxa ma mi é kapas di toma nha fidju kuma nha fidju, ki mi ki pari, pamodi mininu ka kre sta li. Pamo, nton bu ka dexaba el sta li na ladu di mi pikinoti. É li ki dadu kumida, li ki dadu bebida, ti dja kume, ti dja da omi. Gosi es sta na praia pa ma praia la bu ta oiarau di saia bu ta disu mas akilu mas akilu mas akilu mas akilu abu é li ki bu kriadu aki bai ki sai di kaminhu ki da bandidu ta torna bin pudu dintu di na kaza di na ka la di onde kriadu nau aki dexa bai pa dexa bai pa kai mas ago mininu ta kre dintu fora el ta kori ba kinda la praia sin tilivizon so pa ka juda familia munda ami propi nha fiu propi ta fasi kel la n ta si n ten nha fiu ki sta la praia na trabadja abu mininu ka sta na skola la praia mininu ka sta na trabadju. Kuse ka ta injuda bu mai? Ki mai ki ka pariu ki ki gosta da bu? Paki gosta di sin? Família ka pudi fla nada. Nu ka pudi fla nada. Ma bu ten ki ta fla pa un fratadu, bu ten ki ta fla. Mi N ka ta afronta ningen. Kel-li gô ka sta bunitu pa mi. Mininu dja ten ténpu di dja di. Ténpu di da kumida tudu staba la pa gosa pa unti? Kos ki dja txiga de kumida dja txiga ajuda ka ta ajuda ninhun, ka ta ajuda ninhun. E sta so Deus ta trai, Deus ta difende, ki ta bai, ki ta orienta, ki ta ki ta da omi un bes. Bon, ninhun ka ta kre se família dizorientadu. Ninhun ta larga, ka ta bai, ka ta trabadja. Ninhun ka ta manda, ka ta trabadja. Tudu ku tilifoni na mô, tudu ku tilifoni na mô. Memu ta mandadu faze kel li, memu bo dja n obi ta, dja n obi, dja n obi ta pâpia propi. Mi n ta n pâ mô, n grosa bóka pa n suta ku. Pa moi própria é pa N dira ku po ta Ami N ka grita ku ki mi na ti oxi Ti oxi N ka grita Mininus Mininus sa ta dadu un idukason di un manera ki meme família mai ta apoia tanbe Mi N ta fla no studu N ka ta fla di so nha família N ka ta fla di no muku Mon si nho ka sabe modi ki mai ta kati kati pa nos oxi pa nu tene kapiton pa nu da oton i pa rataia pa tudu kon kalele Nu ka sa modi ki mai ta kati kati Petini nu kuzé ka diabu nu sa nin di ropa nu ta rapa tudu kon kulader no kila nu ka ten mostra nu sa ki nu da argen nu ta atxa ma nos anuna di mundon di mundu e sima ku ten mudjer dintu kasa u ta atxa ma ki mudjer ka ta largau nu ta ten ten u ta ten mudjer dintu kasa u ta atxa mudjer ka ta largau a ki mudjer largau ta xei di sufrimentu e si tanbe a ku teni fiju ke ki fiju kre fasi kusa mininu a ki teni di na idadi ki ta ten kinzi katorzi e la ku ten ki ta sta riba del pe ka straga pe kontinua pe da un argen a kau si sai di kaminhu. Nho ka toma munti karu ba tumba ba trar so mutor. Nho sa tem trar so mutor kapu e e lata fika la pamodi ka ta da. Mininus, kel ki entra na bon kaminhu ta ba un bes. Kel ki entra fora kaminhu, kel li ja e e ka dizeju di ningen. Ma u ka ta pudi fla pa un, u ta fla ka ta kontentadu. Mau verdadi pa mô ka ta fla gô. Ami a ve ti no ka ta intende prop. Kuma musi monda ka mata ningen pake mintira di ntu monda. A mintira li tin dargen. Minta monda pago pa senti si pa un er sinkuenta. Senti sinkuenta skuru. Nta benta txeu nu tra mamai ta kumpra kusa pa pa pa nu kume. Nha mai ta labanta ta kambau santiagu ku pe na txon ta bende pa danu kumida. Kati kati ku netu ti kila ta ta mori li ki dotor fla ta mori. Nu ka ti kati ku el ti ki der, ti ki ka ma ora ki sta li ku nos. Ke netu ke ke kiri e so un do ki sta li. Kila di tudu otu ta duense, otu e e kiri txeu ma dor na garganta pa enguli karni e ka ta tene. Mi N ta fla si nho ka kontenti mi gomi, ningen ka ta fla nada. Ma kile N ta fla mo kile ka sabi no. Nos tudu algen, nos tudu nos irman nu sabe mo ki no mai kriansa. Nu sabe mo ki no mai kriansa, nos tudu nu sabe. Si osi nu ka pega-l na mô pamodi nos é ka mai, nos é ka pai. Tudu kel li e ta bai pa tudu algen. Ku na Europa ku tudu, mundu sta na Europa tanbe. Di ki idadi li utô ta kumesa ta pega na fuma, kaxa na ponta kadera, ta kumesa kel li kel la, kel li kel la, otu la masa ta kanta, di stroki ta ba un bes, kada un ta ta pega na se kuza, tudu ku se sigaru na mô, ku ansa na mô, bentu pasta, pasta ki es sa ta karia gosi li sin, e kada finha ki es ta da bentu. An bin pensa depois nha ta karega pasta mi próprio inda kula inda txon próprio pa sentadi sem acha grafinha la pa pa maraba pa maraba pa sota ku pa ma e perfume ki nha txei ku el la sima prego prego a o problema di di um monte di nos nos ki nu ta dexa nos filho entra na mau caminho nos ki ta pui nos filho na mau caminho aki aki da tem um monte de alguém ki menino ya toma ta ta tomau rede pa ponta ki nada ka pudi acha dentu kasa pa mo ta panha pamodi dja entra na mau vídio Na mó vida. Má si nu bai la na fundu, ki nen djopu, ki nen kóre fita pa tras, ki nu djobe, nu ta oja ma é nos ki pui na kel-la. Nu ta oja ma é nos ki pui na kel-la. Mozinha, nos, si, si trabadja ta mataba, ki mi N ta sta mortu i nteradu má ténpu antigu na vida. Ami N ta labanta, N ta labanta sais óra pa N ba trabadja dentu friu pa N tenha pon pa oji, pa N sta bê ku nha família. Ami N ta fla na mi, ami, ami mésmu, kuadja N saía di kaminhu própi, Deus paga nha mai. Kel-li é un detalhi ki si munti algen dja sabe pamodi el mi sina un trabadju ma Leni nte ki Leni ué Klaudi ondi ki sta li? Klaudi oji sta li ku mi yo Klaudi la di baxu la sa sona munda na verdi. Mozinho, nhos bai li, di li pa nba nhos ta atxa txon miu e fitxa txon. Ô, kabelu Matosa! E ntuia, ntuia! Sen obi ka mutu bunita, omi ka ten. Feia, malandru, ago ke prulema? Li zona, li zona ka ten argen? Omi ten so pa bebe grogu ma pa trabalha ka ten Mon sin sta li na undi nha biku sta la di baxu la fundu baxu la Ami ami nga ta toma tudu nha mininus tudu pa mi ben pui mundu aki mi na frenti di kasa kel dinheru ki nta da nha mininus so da konselhu ta straga Abo sima nha flali sin yo pensa ma grabu ka ta ten pamodi nga ta fla verdadi Das tilifoni gosi di nsin pa es kunpra bilheti pa nu ba nbarka ku Hawaii si ka ta kunpra gosi li. Abo tilifoni di kenha? Abo kulpadu é ki mi N ta ki da-s tilifoni Mozinha Zóia ki mi N ta fla-m el anda dôs bês di noti Ke bo é ta da soku pa mostra-m na tilifoni Abo. Abo, tilifoni pu na karga la kuartu ku deta riba di el sima ke mudjer ta pome konu ki ta skuada tilifoni, si ku bu fasi? Bo tilifoni di bo, kulpadu e bo ki minta. Bo siña, nhos oia, mi ntada ku nha mai ku tudu. Mininus ka krê djuda familia trabadja gosi, mininus krê so manda, Patriki ka bai njuda bu dona no, ka bai njuda mo na munda, u fika la so mara u la parudu, ta bai nta rinka o grandô u nta ben. Sandru ben kumpranda si. Ben kunpra na si, ben kunpra na mon demos. Rapaz ta kunpra algen so na bibi groga, ma na trabalho ningen ka ta kunpra kunpanheru. Dja kela un rapaz ta riba ku mi. Berdadi el pa fla, es so mokeru ki sta, nos tudu sta tudu mokeru. Ami sta siába mokeru, ma tambi es sta ma mokeru ke mi, inda ami ami keru maleta. Mosinhu sa ta meste algen pa npaga pa nmundan, pa kaban ku paia li. Mosinhu paia, e sima. Bandidu deta di dia, sai di noti. Un ta dja da pa sinhor, es ta tudu detadu, ma so suguru fi dja tudu labanta, sima moska koka. So sinti ed di koka dja ben. Ai, mozinho, ami N ka ta da so argen no, mi ta da ku nha familia ku tudu. Si es sai mai di kaminhu, N ta fla, mi ami N ka da nada, bu ka paga-m pasaji, N ka ta da-u nada, e na mi ki ta da-u. Kuzê ku bu ta papia txeu? Kasa ka trabadja no, so malantru. Sandro anda anda anda anda pa modi no no sta li no ten kenti na mon ta so glória beba ki parse kel otu ke parse kel otu so pa mi bro bro ku no ten 55 litru ku bro la dentu kuartu la si mari dea garafa whisky vodka tudu kusa no ta bira no ta bende el fla nhos avi no fla dos kontu dos kontu ma no ta paga Lourdes ben kunpra no simentera mi na mon ta. Kó mozinho, kó bonito. Abo na ta eh, mozinho, pari na boca porto é problema. Se pari na boca porto, na boca praia, na boca somada, é neto cedo, é bandido cedo. Que dole. Ke ki ta da ke ki pu kabesa ta ba un bes ke ki fika sem kabesa u ta atxa la prasa o kaxa na porta da karera mozinho ma na ta fla mas un kusa tristi mozinho si fla nhos un kusa ki timi so kumesa tuma juis u ta kumesa odja un munti kusa mariadu omi so kumesa ba kaminhu ku ta kumesa ta rapenti kel kusa ku fazi na pasadu ki era ku ta fla oxi ka ta fazi so bu odja rapasinhu mozinho moe rapasinhu ki n dexa mininu ki n dexa ki n dexa ku. Ku oitu, novi anu, mosinhu Mozinhu sibi fla nhos ma ki kuza el ta magua-m, nhos ka krê. Pur isu ki mi N ta fla tudu algen sta riba si mininus pamodi dja N odja mininus ki dja sai di kaminhu, ki é kuza más tristi ki ten na mundu. Rapasinhu, mininu pikinudinhu, dja sai di kaminhu di un fórma ki ka nen el ka ta krê pode fla-s nada. Tudu é kópu na mô ku faka na préga. Kela, sim, kusa, mozinho, tá falando, kusa, a mim, a mim, só kela outro rapaz de Somar aqui, nunca eu bom, kela também, sim, mas a mãe tá levá-lo lá, kel li já caminha assim, nem, nem, nem, nem papia, sim, mas a mãe tá levá-lo lá também, tinha hora para levá-lo, bem levá-lo para morrer, se eu larga menino, corda para frente, para frente. Ami propi nra bista di di dani ma nka e ka dani ka di konfu dani a ele e ka sima mi sima mi e ka di bebi mu di bebi a ves a ves nta poi toma un sereveja si ma e ten 18 anu i e ten 19 anu asi kil kila ma e ka mutu bon di bebida e kis mas kil ka e ta sta riba di mi undi nsta e ta jubi undi nsta si kil kis mas kil mas nwoja un monti rapasinhu kin dexa rapasinhu ki otu nin ka ta mutu konxe mosinhu tudu si kai si na porta kadera faka na prega É kel-la ki tudu algen ku nhos sta. Sénpri ta obi es ta fla ki el ta kome-l pankada, é ki é kel-la, ki é kel-la ki ta kome-l kabésa, é kel-li ki é kel-la, é kel-li ki é kel-la. Bu ta obi el sai di kaminhu di un manera ki é mésmu, ki é mésmu tristi, é mésmu tristi. Otu ten família própi ki ta meste ajuda própi, má dja-li odja ma es ta djuda-l, nada ka ta faze. Bu ta fla-s un kusa, gosi di insin, mésmu si es mai ka ta kontenti. Mesmo ka ta kontenti pamodi nhos pensa ma si abo mininus la ki sta nobu, mininu la ki sta nobu e sima ku risibi fin di mes. Si bu ka ta kuidadu bu ta ka sai na mesmu dia. Bu ka ta intendi? Ami N ta fla, e muse mi N ka tra laxi di kaisongo. E ke boxer tanbe di Kau Verdi ke sa ta bendi, bu ta sai bu ta kontra ku gentis ta bendi boxer.

Nos ta intende? Pur isu ki N ta fla-bu asin, nos ki ten nos fidju ki sta dintu nobu li, no nu da mininus konsedju, ka nu dexa mininus fasi kusa ki kre-s. Si kre-s ka ta kontenti, ka nu ka nu ka sota no. Nu da konsedju pamodi mininus sa ta sai di kaminhu, ma mininus tudu tudu ta bebe. Yu ta yu ta yu otu dja xinta dja pamodi mininu nobu, mininu nobu. Mi mi mame ka ta dexa mi sai, pa N ta lenbra, ka ta dexa mi. Mi ta fujiba, N ta saiba, N kustuma fuji pa de port. Ten kel greta ki ta pur di vidru si, N futa pé tranka. N santadu pô na pé ki N fika N ta anda raka, N ta anda sima puta No ta intende? Imajina un kusa bo memu abo Aves tanbe ki ora tanbe família ten mai ku pai ki aves ta grita ku mininu Aves ta ben di un kusa ta pô fidju ta sai ta bai Pur isu ki N ta fla mininu gosi é ka tenpu da mininu ku pô Da mininu konsedju Da mininu konsedju Ami sima kel otu rapasinhu i ami ki N ta da ke ki meste N ta da tudu kusa ma kilis otu nada N ka ta da Otu nada N ka ta da Dja N da dinheru N ka ta da mas nau N ka ta da nau. Ke ki ta djuda nha mai nta da? Ki ka ta djuda nha mai e bai pidi si mai ku si pai. Nha nia ki ntra dinheru pa fazi karta e ta fasi e ntra dinheru pa fazi karta e ka tinha idadi ainda. E ta kumesa fasi skola e ta fasi karta. Ke ki ka ta djuda si ka ka mesti ben? Nton pa pa ben ben bebe grow pa ben kume nganu? Oh nton N ta paga ta mutu. Mininu dja mininu ta mo sentidu somadu ta mininu dja un e mininu pikinoti pikinoti pikinoti fla-m es ta fumadu. Nhos intende? Sô nos vizinhu li, sô nos gentis, sô gentis di di Geladu, di Entradinha, Matu, Saitu, tudu li sen. Tudu, tudu pa da-u dinheru pa ba fuma. N ta fla-u klaru. Mi N ta fla-u, ami, ami sô dispostu N ta da-u, N ka ta da-u burgonha pidi dinheru pa ba fuma. Ba trabadja. Bo ka ten Uai, pidi bu pai kuma então. Dinhe nunka bu ta da kume un aza. Tudu é kopu na mo. Nen n ka ta bibi sanchu ku kabelu ku serveja nau. Grogu ku whisky. Bo ta ntende? Nau sim, pa na pa N fla nhos un kusa. Un siñor mi N ka ten medu nau, bon, mi N ka ten medu. So ki N sa ma si omi lanta mo pa da un soku, ka ta da ninguén soku mas. Nhos oja, pa N fla nhos un kusa. Mozinho, nhos ta panha-u? Ami, ami, ami N ka ten medu di ningen, nau, mozinho. Ami, ami N ka ben pa kasa di ningen, N ka ben ku dinheru di ningen, ami N ta trabadja, N ta ganha, N ganha pasajen. Mi ben kunpra-m, mozu. Dja un makaku bedju ben nha kasa. Ami N tinha li mas di vinti garafa di uiski. Mi na aeroportu N ben ku duzi garafa di uiski. Na aeroportu dja N tinha mandadu nha rapazinhu ki tinha uns sinku, dja N tinha, N tinha guardadu ki N tinha. N tinha monti di drogu. N tinha i pa bo mi ten nhas festa ki n ta fase ku nhas vídiu ki n ten pa mi fase inda n ta krê rizerva kes bebida i dipôs pa mi fase pui bebida ki ben ku la sumar é kuatu kontu sumar tanbê bebida sa ta ben tanbê dja sai ku un bebida dja sai ku un bebida 19 pur sentu un garafinha di kela kela kela ben ku mda ku xuxu ku diabu pur isu ki rapasisda pasinhu ka ta pari

Mi N ka ba pa bu porta di oji. Ami N ta fla pa kile burgónha na rostu, ami N ka ta kóre, N ka ta kóre ningen buré ku faka, nin N ka ta da buré ku króku, N ta da króku pa da sangi. Ma géra ten gosi N txiga kasa, gosi N sinti N sabe ki N ba da ku sangi dintu di jilera, gosi N sinti sangi ki N ba kunpra kabra ki N mata ki N kume kantu ki ora si ben ki N ben fase vídiu, inda N tene, N ten un nabia pa N mata nin sin pa N da tudu mokerus ku zangadu ku pilingadu pa nu kume pa nu bebe sima mi. Nhu ka nhos intendi sima N fla sima mi bo fla ma N ka oja nhos di zangadu ki nhos e zangadu me Nhos oja makaku beiu na nha kasa ma ja foi ja foi tres makaku beiu N ka ta dó N ta mostrau su kre su kre ku beiu N kusa u ta kunpra ba u ta trabadja Sta boia grou sinku litru grou la na rua na rua di kasa kiminta di nha kasa la ki nha viku sta. É li ki N pâre. É li ki N ta ta nda pâre. É li ki N ta kasa. Li ki N ta ta. Nha pai, N sta-i ku se modi. Nha zói, Makaku beiu ben ku se sapati beiu. Rozinha, ma Frida ka dia. Tudu ómi ta bebe grogu. Tudu ómi ta bebe grogu. Nhos ka ntende kuzê ki N sta ta fla nhos? Tudu ómi ta bebe grogu.

Si bu ta bebe tantu whisky si, ba kunpra un garafa di sushi nton ke. N fla bo, bo i ka un omi sufisienti pa kunpra un garafa di whisky. Nton na nha kasa bu krê bebe ke ku bu krê. Awowo bu pensa ma mundu di makaku, pensa ka mi ki rapazis bu finu ki nhos ta sanha li, nhos ta ba ku sodi, nhos ta pergunta ta ora ki ora kunpanheru ta dianti ku tiru mi ta arma di kaiata? Bla ki nu ta more un bes. Ten más un tanbe ki nu bebe grogu tudu somada, txiga na porta di kasa. Má, pa-n da ki garrafa ki whisky di kinti la? N fla-i, nu ka sta la sô un óra pa nu ka kunpra. Pamodi un monti di algen ta fase trósa di bo. Ka bu dexa no. Ami kantu N sta li, N ka ta fla. Mi ka ta ntende. Imajina un kusa, ómi ta déntu somada ta pida no grau sima garafon. Agu o txega li na kasa, go kre bebe ngo ke wiski mas karu ki tene la. Bo e mpari bo ka ta pari. Bo kumesa na trosa ku mi. Kile e brinkadera ki es ta ku mi. N fla, pora, pasa si kasa ta mora lonji pa N bebe wiski. Nau ka kunpra razon âr. Awe di razon ma awe awe awe aê nha whisky e ramia e ramia di pepori kre. Sandro mo ma mo e pasa ma ya ka mun dau. Mosinho kau verde tudo bes ki ben kau verde ta ben txuba kes anu li go ben mas tardi ma ben txuba. Ma txuba li matu ki txuba ki txon sa molhadu ma pa ladu riba la ka txubi na pa ke mi onti ki no kimben i pa ladu riba ka mutu txubi ma mi staba la son ma la son ara ki txuba ka mutu txubi mo i rapasi sta so abuzadu ma e kel kusa es ten mau visiu bu ta riporta kuartu E ka sabe si u tene mudjer la o ka tene mudjer, e sama n ka tene membra, e pur isu ki e sa ta papia ma na viajen n sta mufina. Nau n ka ta pode ma pronta. Dje sabe ma tudu ki ta di kanba djobe, dje odja pa ma ke kusa ku isu ki sta tudu renkeadu si, tudu renkeadu si, e tudu renkeadu si, zuwa i e ka ta vive ku djobe mas. Ami tanbe n fla-m, bai kunpra bo na kasa di algin, a ku bai bu seta ke ki bu dadu? Si bu dadu katxupa, bu kume, si bu dadu agu, bu bebe, si bu dadu sumu, bu bebe, si bu dadu grogu, bu bebe, má ka ua pidi, bu su kusa ku ta pidi, bai ua kunpra. Bo ka bo ka ta trabadja? Bo djanti tudu algen bu ta fla nau, e da-m wiski, wiski, n'kre, bai ua kunpra wiski. I asin ta fadja, i asin ta sa nau, bu inda? N'ta bai ku Zé Kalhau, n'ta bai. Ka fala sta virgem ku tu. Mon sim sim nha baby sim ba mes ku ya sim ta gosta li ya final ni si abo kó mundo eu fika lan sim bu tra pa dodo. Pamodi ku ma abo li sim tene midju.

Asi bati baxu baxu ku el, fla minti, nhi, fla, N ta konpanha, nhos oiu li. N ota li di kabesa pa pe, ba tras di kasa. Ei, sai di la! Kai na matosa! Sigi mi la pa la! Mozinhu, kel la sta na mesmu sitiu. Kel la tilifoni N ta da-i ko. Ora ki el ten 18 anu, el ta trabalha, ta kunpra. Abo, Jasinta, bu sta ku siumi di Jasinta. Jasinta, kel la ko, kel la ko, Lili, koitadu di Lili ku Jonson na dja bai, ma kel la ka ta gosi. Mozinhu, pai, nhos oki, nhos oki, nti es sta li ta bai dja. Ki mi nta na monda. Leza ya botas nha kutu men ben. Na vedi un munda bu subi dia undi. Ma yo li yo. Di li pa tadi u ta atxa rapasi nta dia ruma li na kasa ni. Ma dia li nta kori kodi di kasa. Kada omi fika la si kasa. Nta di dos mininu femi na kasa ni nsin. Dos mininu rapasi rapasi nha ta ruma nria rua ni nsin. Timenti ka sai ku bariga e ka ta xinta na ses kasa.

Manel, Yo ligi nha di kasa nha mãe, yo ligi nsta. Ô ô ô Nisi, Nisi abo yo ka munda? Abo yo ka munda, abo yo ka munda? Mozinho, kel la tanbe, ami N tene pai, ma kel la tanbe te pai. Mozinho, so kloki N atxa pa i munda. Nta munda li nsin frenti kasa li, oxi e podi ka, e ka ta kaba el li nsin. Ma e ta ba sabe. Nhozinho, Nto kel li, Kel ki sta li pa tras la, kel é mininu ki nase na praia. Kel la, kel la é fidju di Tilá. Ma inda kel la sta li, ten kel otu makaku ki é boka gros, sta la di la praia detadu. Ma monti di kulpadu tanbe é di dona. Dona ta kida mininu, ta kida mininu ku monti mimu. É si propi, é si propi. Mininu mas runhu ki ki mi ta pasa mal ku el é kel fidju di Xamuel ki é liandru, boka gros la. Xamuel sikur kontenti mi go. Si kre fili ka kontenti mi goi, ki efet ki mi inda ki kre? Non mai ki kre-l. Kel-li filis ka sabe propi. Si filis si sabe ma Liandru sta detadu la praia, dintu kasa, ka ta djuda nen si pai nen si dona, N sabe ma fili ka ta kontenti propi. Si el e pai, ka ta kontenti. Mininu ki mas pasa, ki ki mi N ta mas pasa mai ku-l e Liandru, pamodi el e ta kumeba txeu, e ta kume, non, kume txeu non, su nu ta kume, paske kume mal di ki kula el ka ta kume. Ai el e ru, el e ki nen skola el ka ta lebaba. E ta la vida me txon fernandi ta dai ku po e na ta dai ku po a el e fiu ki fernandi ki kira ku ki minta ma fiu ki avó ki ta kira ke ki da bon e bon ma ke ki da runhu tambi a e propi el el e ka mansu no na yo nisi ya fla propi el e runhu propi el memu e runhu e si vira e tilifoni so e tilifoni ki axin ta la praia e axin ta la praia tambi si ma sta na trabadju ta dai kumida. Nho, ke dia tudo mininu sta riba rua ali nsin, e ben e kume, e kume si karne, mata kabra, kume karne, si nsabe e ta praia, pronto, e kume karne, la praia e xama e ta trabalha, e dintu kasa frenti tilivizon, nho ta txoma keli me setu, nho ta txoma, se, kunpradri di ki mi nta kuxa mai. Pamodi ki mininu aku ki da ke da si pamodi ku ka kria bin bin kria. Tanbe si mai ki tene la praia pamodi e atxa ma si fiju ma debi sta la praia. Dintu kasa porta fica la ke la ke Estrada Santu Antoniu. Ka sta na trabalhu ka sta na nada. Txa ma diskulpa ma ke verdadi nsa ta fla. Tudu algin ki sta li ya sabi ma na ta fla verdadi. Nha fijus tudu sta li, pikinoti ten li ku 10 anu, dje koba ti ate baxu. Kel otu sta la praia. Detadu dentu kasa djo tilivizon Tanbe e ta labanta munitu dimas ki kela e ta di ki jetu N ka nada ku el N sa N sabe ma N ta paga el Dja ni ki ol sima sali ku diñeru pa sikata Kaisa nobu, kamisa nobu, sapati nobu, diñeru na bolsu Bandidu sta la praia Detadu. Djobe el insin. Sko i Segunda fera el ta fase kontratu di skola ku nu son, kel kamisa du meiu la. Nen da el ropa di marka pa el sta di ki jetu. El fla mi, si kusa, N fla i fase bu karta, si pai tene karu riba rua, Ah ku fasi katra bu ta tene karu pa trabadja. Ki N obi fladu, karu ka di si pai, ma di familia di si mudjer. E un sinal poi ami N ka ta djuda so nha fidju na, N ta djuda ku nha subrinu. Ke ki djuda nha mai? Tudu N ta djuda. Dinheru inda pa pa fasi katra. Jessica di Jessica di kula inda sa ma pikinoti. El ta fasi tambe mas o menu. So so kusa N fla-i, so e tene 18 anu ma N ta manda-i dinheru, N ta manda-i 30 kontu, sima N da kes otu. ta fase ba ka kola konduson fase nhas fidju e ki ten idadi tudu ya nkada pa fase kalta konduson ami e ka bandidu no mi di mi e ta sobra pa nha fidjus ku nha sobrinhus ke ki ta djuda nha mai tudu nkada mi nta fla pa nhos sabi nhos tudu zangadu ki nhos ta trabadja ki nen un bu fidju ki nhos ten nhos ka ta da kumida pa mostra nhos ma mi nta sabi ku nha netu ku nha fidju ku nha sobrinhus tudu Tudo que nha sobrinhos que ta ajuda nha mãe, tudo dá dinheiro para fazer carta condução. Tudo tá aqui, 30 conto, tá fazer carta condução, tá fazer código, tudo. Aqui tá fazer exame, tá para exame, que dinheiro de tudo já não tá da muco. Põe os olhos, mami, mas nunca tem necessidade de ir para tribunal, porque nunca tá vai, prof. Mas mim tá fazer, mim tá, mim tá pinta papel de um mundial. Mim tá da. Que que pode, que tá trabalha, que tá ajuda nha mãe, que pode, não tá da. Nós o mundo nunca tá da, não mãe valor não. Nu ka tra nos mãe valor, nu ka tra nos família, nos família ki más sufri ku nos, nu ka tra valor no. Nu ta ntende? Deu la kamedu la. Ami no, ami, ami es ka pode ku mi, ami e ka ses kolega no. Un dia omi ta da katxa kadera ki di kel la, ki di kel la. Mi no, mi e ka so nha fidju ki inda la no. Mi nha fidju ta pâdi ki tra ku mi na mi. Nha fidju N ta da na N ta da, mi N ta trabadja, N ta trabadja, N ta trabadja. N ta la ka seka di diskoteka ku bebe, Ku N sabe nha fidju, ku nha netu, ku tudu nha subrinhus, ke ki Braiane, di manera ki N ta oja el, un oja maturu, ma ta fase karta el sima el ku se pai ki ta ben. Tudu dja bai injenhu, e ka injenhu ti oji, e ku san injenhu, ki kriadu injenhu e kel otu, e li ki kriadu ku vuzan ku tudu kusa, ke ki kusa tudu N ta da, ki

Nhos dja brinka ku nhas sógru Ijitu ki? Nhos nu pensa ma mi sô fla nhas avó ki N ta fla no? Mi N ta lenbra nu ta labanta sédu, nu, mi, kónpi, xinha, kula, nu munda ti kada otu sai di kasa bai. Gósi mininu N ta munda mi ti sai di kasa bai. Gósi mininu i sô ten 16 anu dja.

Es ta pui na trabadju ti ki ta da-m dor de plobe, ta da-m gana abri un kusa pa N abri un, no, memu ta da-m dor de gosi nha irma poi txoma el, koitadu. Tumaba zoba si nha mei grandi yo, mi levanta di un manenti, Mamai, abo tanbe munda so na tera fina? Inda ben ki Lezi sta li, Mudjer, bo ka bu ka ta falmuso? K'o fale, k'o ta fika, k'o ta ben genti kumida sai galu, sima udan ku karni sai galu. Mo tanbe agu, tanbe agu, tanbe ben un litru d'agu. Mo sin klau k'o gosta di kimi, nton ei ka traga kimi nta na kono. So un boi nta pun, nta pun bali, nta mandai, nta mandai do pas di bota. Un so be ten jula ben, ben tarbai ku kimi nta. Mo sin ka ten inxada.

Aki n ten tardi n ta atxa rapazinhu a ruma rarua ali sima. Aki, oxi, n ten ku kanhoma. Tem com a minha mãe, tem um tempo atrás. A mim canal comigo, a mim, a mim, a mim só pode para pular Santa Luzia. Na pular Santa Luzia. Ao menino, ao menino dentro que esse tempo, ele sim, suka sa uyu nele.

40 kontu. Nta, ami nka ta matas, nta das tiru, nta, nta das tiru na pé. Musi na rua di kasa nha mãe musi. La nsin ki ki mi nta parin. Kau em fai anda, bu fika la nsin. Nhos doi era basin, ma piki noti, ma trabadjador. Bon gentis, nho fika na padi Dios, Dios ku nho, Dios ku mi. Tudu kenha ki, ki kre djuda si família, djuda. Kenha ki ka kre djuda, ka ta djuda. Si Dios dau, djuda família. Si Dios ka dau, ka dau. A bo ta, bo ta riba gosi? A mi nga taka nselu. Xamba belanga la riba. Xambim belanga la riba. Migrante mu filho la riba. Nha riba ali. Como assim, mas tem, liga assim, mas tem, mas tem, mundo é triste.